Döwür ulakan adam, garrypdyr. Şu mahalla nesihat eşitýär. Amel etmändir. Gowy iş etmändir. Ömri geçipdir. Nesihat eşideni bilen ýaranak iş zada. Bu näme etmeli? Allahy Züljelal gapyp açyk diýipdir. Näçe toba syçyny bilen bolsa, näçe ýürek ýangysy çyny bilen bolsa, Näçe Allaga yşky çyny bilen bolsa. Dili bar, dilini ýutup goýubýär Allaň zikrinden dili gurymýar. Zol zikr edip dur. Musulmanlara doga et, musulmanlara doga et diýýär. Ötenlere doga et diýýär. Dirilere doga et diýýär. Allany tesbih et diýýär. Hamd aýt diýýär. Astagfirullah aýt diýýär. Salawat oky diýýär. Ýüreginiň ýangysyny artdyrýar. Ýürek yşkyny, ýürek gorkusyny artdyrýar, öňki günälerini ýuwýar-da. Altyn kirlense näme etýärler? Ot urýarlar, altyn talany. Ot urýarlar, kirini ýuwsyn diýip. Muň ýürek ýangysy kirlerini ýuwýar-da. Muň ýürek ýangysy, Wah, men nätdiripdirin-aý, men diýipdi. Gözünden, bagryndan gan akýar. Şoň ýangysy öňki kirlerini ýuwýar-da. Bi ahyrky döwür. Jan bada häzir. Hassalyk şükrini kylgyn, täki ölmezden burun diýýäni Magtymguly şanyň. Miri ýaty, düşekde ýaty ahyrky ömri. Häzir-de gadryn bil diýipdir. Janyň çykanak häzir diýipdir. Bir gün Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam dünýeden ötenden soň sahabalar üýşüp oturanmyş.

Gönenen ynsanlarmyş. Oňam biri aýdypdyr, Men pygambarymyzdan eşitdim, Bir adam dünýeden geçmeginden, ölmeginden bir ýyl önçäk toba etse, Hudaý şoň tobasyny kabul edýär, Seň tobaň kabul diýip aýdýar. Indi oň hesap-kitabyny Hudaý näjre eder, ony Mälik, Halyk Hudaýyň özi özi biler. Şoň tobasy kabul-la ýöne. Ýürek ýangyjy çyny bilen bolsa. Men pygambarymyzdan eşitdim diýipdir, Bir adam ölmeginden bir ýyl önçäk toba etse, tobasy kabully. Oňam şu oturanlaryň içinde biri aýdypdyr, Eý, pygambarymyzdan sen-de eşitdiňmi şony diýipdir, Men-de eşidipdim şuny diýipdir. Ine bi bir gürrüň boldy. Bäş gürrüň haşyr. Ikilenji kepläpdir.

Bir adam şu biwefany äpdirmeginden birje aý önçäp, Eý, Hudaý, men ýalňyşdym diýse, Hudaý oň tobasyny kabul etjek diýip eşitdim men-ä diýipdir, sen bir ýyllyýaň diýipdir. Oňa oturanyň biri aýdypdyr, E, men-de eşitdim şuny diýipdir. Bir aý mundan, bir aý, ölmeginden bir aý önçäp toba etse,

Sülenji aýdypdyr, Men-ä başga tüýsli eşidipdim diýipdir. Men eşidenim diýipdir, Pygamberimiz aýtdy, Bir adam dünýeden geçmeginden birje gün öwünçä-de, Hudaýa, men ömrümi boş geçiripdirin. Hudaýa, Seň gatyňa garşy men öwrüldim, meni bagyşla diýse, Hudaý şony bagyşlajak diýip aýtdy diýipdir.

Hudaý şoňda tobasyny kabul etjek diýip aýtdy diýipdir. Oňa oturanlaryň biri aýdypdyr, Men-de eşitdim, birje saga dönjek toba etse-de, Hudaý tobasyny kabul edýär diýip aýdypdyr. Indi ahyrlanjy, bäşilenji aýdypdyr, Fakala ahyr, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleýhi we sellem ýekul, Men täbe ilallahi azza we jelle qabla al-gargarat. Taballahu taala aleyh, Rawahul Hakim we sekete anhul Zehebi. Ahyrky aýdypdyr, Men Pygamberimiziň mübärek dodagyndan çykan kelimäni aýdaýyn diýipdir. Hudaý taala bendämden kabul ederin diýdi, Bir adam jany gargara gelmeginden öwünçä bäş dagyk öýünçä äpde bolarsyň. Hudaýa men ýalňyşdym, ine seň gapyňa geldim diýse, Hudaý şonda tobasyny men kabul ederin diýip aýtdy.